Ano ah, mera yiri mani so munga mani sandi ga inya sana sana mipani ne sandi eh Eh, bwana jaduong' gweng'. Jaduong' gweng'. Jaduong' gweng' ni. Eh. Nosiko ketae gweng' ma ok amwonyo law. Nochandi. Ochanda mang'eny kabisa. Sana. Ochiko mana ni piny koru. Eh. Nuwapi yule kijana wanani. Mera, an weche mina ni wacho mang'eny kamina koro maisha ogike. Jadot. Hmm? An chief ema ne chwada. Chief ema ne chwada pile pile, chief ema ne chwada pile pile sa ka sa otera e sikul, nadhi e soma biro bedo gi ngima maber. Nokonya. Eh? Okokonya, Ka- okokonya. Kanyo nokonya. Ah, wawacha cha dier. E wach Nokonya. sikul to okonya. Nokonya dong. Eh. Koro kik wadhi mbele Sarai. Leng adwa wuo gi chief na. Kase wuo gi chief na adwa nyise. Um, Mano wach monego bed ni nyiso Mano chief wa. chief mo. Hello. Eh, to ng'amo mako simu? Oh, jaod chief madu, oh, chief ni ka, eh, konya gi chief. Chief. Idhi nade chief? Idhi maber, in in ijawe, in ijawe idhi maber chief. Mana adier. Ijawe. Okia kwa gwanyre gi pado. Ng'ami, ah, ni ng'ami lo, iwuodo iloso gi wuod joka Kiliopa. Chief, adieri niwacho maber ni ngimana biro bedo maber mbele, niwacho. Kendo nisingona nabiro winjo maber. Kendo kana lew ni skul kaka nadhi e primary, Chief ninyisa ni abiro dhi maber adhi ka koro ni chunya noseol gi skul kuma gike dierega ne ikwada malit kawe skul gi e klas auchiel chief ichak ichoko chien michak imaka michak itera migonana adhi atim penj ma adhi matim aboro matieko chief Ikona ni koro kika we skul. Mi kona na dhia join na skul chief. Kanyo ne time maber. Kendo ne chwada ke ja chiri. Ikona ikona ni baba wa osiep ni. Koro ineno osiep mane wacho ni kinda gi babu wacha. Mane kindu gi babu wacha. E osiep cha. Osiep cha ema dwa ni losi. Gimomiyo dwa ni losi osiep en kama. An Nairobi kama nitie ni ok awinj maber. Namba achiel. Kik penja ni atiyo tich mane. Tich matiye momiyo agoni simu momiyo akoni ni osiem mane wacho ni osiem ni kindwa kodi kacha change kindwa gi babwa. Los osiem no bed motegno. To ka nono kamano to biro dakre. Ineno ineno nguvu mane ichwadago matiyo go skul madhi nyaka kampas matieko cha. Itere Kamane kaka dwa ni chwada mitera ge tich moro. Tich moro. Ineno ineno ineno kaka ni chwada cha, eh? Ineno kaka ni chwada cha. E kaka dwa ni chwada kitera e tich chief. Ti eh tich mineno kaka ni nene chwada itere e school cha. E kaka ochwadi kotere. E chief ae mila. Chwada chwada kitere e tich moro tich momesa iko maber nikech wacho ndalo en osiepni. Ka en osiep tera e tich maka tek to resign iwe tiji mondo adonji Eh, nikech an gi barupe midwaro go chief ka tek an abiro biro tek sani asemanyo tich asemanyo tich chief asemanyo tich in ema nikona ni mbele biro bedo maber imbe na- nawacho na- nawacho maber nang'e maber ni ah, ing'e ni ng'ama ng'ongo kanyisi ni biro winjo maber ne nayie winjo wach kaka chief Eh? Nikona na abiro winjo maber. Koro ineno kaka ne singo ne abiro winjo maber. ye. Chief gima tong' itim, ing'ad ing'ad tiji, iwe tiji, kisewe tiji, eh? Chief kisewe tiji, iwinja. Tirwaka mondo amba winje maber. Kaka manti many makede moro kichwale gitere kaka te ofisi moro adidi. del jamadu del muma ni tiyo ka ne school jamadu ni tiyo ki tera ti chwada chwada ki tera ti ti moro ge ngwe ok abitamora ka tu fizi no chwada chwada ki tera itera tera mane ti an ti te gima dwaro onge gima dwaro mo pogore gi ti Nairobi tek mok chamre maisa tek mok chamre maisa tek seriously